Kif inti l-ewwel nett? Nispera li tajjeb jew tajba. Illum ħa nsemmi ftit affarijiet illi jekk ma tagħmilhomx jew jekk ma temminhomx diġà ħa tagħmel pass 'il quddiem. Eħe, jekk ma temminhomx u jekk ma tagħmilhomx ħa tagħmel pass 'il quddiem. Jiġifieri kultant nintilfu fuq x'suppost nagħmlu, meta x'mhux suppost nagħmlu jew x'l-aħjar ma nagħmlux ħa jgħinna ħafna ħafna wkoll. L-ewwel ħaġa, illi jekk nemmnu li bilfors irrid niekol kull tliet sigħat, ara dak kemm ħa jillimitana. Illi jien ħa nħossni illi Alla ħares xi darba jew oħra kilt wara erba' sigħat, pereżempju, għax il-metaboliżmu slow jgħidu. gidba. Huwa pprovat riċerka wara riċerka, xjenza wara l-oħra, illi mhuwiex inti kemm-il darba tiekol fil-ġurnata li jgħodd, jiġifieri il-frekwenza, imma x'tiekol u kemm tiekol l-aktar li ħa jkollu impatt. Terġa' u tgħid, qed isibu vantaġġi kbar għal min bħali l-ewwel wieħed u ħafna membri oħrajn u ħafna nies illi naf, Jsegwu dak li jgħidulu intermittent fasting, fejn apposta inti ħa tkun qed tagħmel bejn tnax u sittax-il siegħa konsekuttivi illi fihom waqt illi toqgħod lura mill-ikel, tixrob ilma still, ilma sparkling, kafè iswed, te iswed, bażikament xorb ta' bla kaloriji. Jiġifieri nevitaw anke f'dak il-perjodu l-ħalib u z-zokkor fost l-oħrajn. Issa għal iktar dettalji tista' anke tfittex videos oħrajn li għandna dwar l-intermittent fasting mhux l-iskop ta' dan il-video. Però l-iskop huwa li ngħidlek illi mhux vera li trid bilfors tiekol kull tliet sigħat jekk inti tixtieq illi timmaniġġja il-piż tiegħek u x-xaħam żejjed illi forsi tixtieq illi tnaqqas minnu. Dik number one. Number two, mhux vera laqqas trid tagħmel l-exercise kuljum. Waqt illi, eħe, idea tajba li nagħmlu exercise illi speċjalment, Huwa dak li jgħidulu resistance training, jiġifieri eżerċizzju li qed ninvolvu l-weights jew inkella qed nużaw ġisimna bħala weight, pereżempju, illi jħalli ħafna benefiċċji, mhux sempliċiment biss biex ngħollu l-metaboliżmu u b'hekk naħarqu aktar xaħam, imma da ħa jżommna aktar flessibbli, aktar mobbli, aktar b'saħħitna, ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja f'ħafna ħafna aspetti differenti, inkluż anke fl-irqad u fil-moods tagħna fost l-oħrajn għax anke nkunu qegħdin innaqqsu l-istress. Però kull eżerċizzju għandu l-benefiċċji tiegħu, resistance training għall-iskopijiet tagħna jidher li huwa wieħed mill-aktar illi għandu benefiċċji. Ħrafa oħra li trid tagħmel l-exercise għax-xemx. Mhux vera li iktar ma tegħreq iktar qed taħraq xaħam, dak huwa ilma illi ħiereġ U anzi iktar ma titlef ilma aktar importanti li tixrob ilma. Jiġifieri billi nittrenjaw nagħmlu l-exercise fis-sħana u fix-xemx essaċ ma aħna ħa ngawdu xejn long term, anzi jista' jwassalna għal ċertu dehydration, jiġifieri dik aħrafa wkoll. Ħa nara li ma ninsa xejn, eħe. Hemm min jgħidlek m'intix tonqos għax m'għandekx will power. M'għandu x'jaqsam xejn. Jien naf nies motivati ħafna, jafu xi jridu, iriduha bis-serjetà, imma anke minħabba l-ġenetika għalihom hija itqal minn ħaddieħor biex jaraw ċertu progress, jaraw il-progress tagħhom aktar bil-mod. Mhux ma jarawx riżultat, jarawh aktar bil-mod. Għax wara kollox din hija xjenza. Jekk inti ħa tieħu ħsieb ċertu fatturi bħal pereżempju il-bijoloġija, Mela aħna ħa naffettwaw il-bijoloġija tagħna, dak li nagħmlu, dak li nieklu, kollu ħa jaffettwa anke l-ġisem kif jirrispondi għal dak li qed isir. Semmejna l-ewwel l-intermittent fasting, kemm ħa jgħin biex pereżempju jżommilna l-livell tal-insulina baxx. Għaldaqstant, diment li persuna ma tieħux l-insulina bħala mediċina, Il-bqija tagħna, aħna kollha kemm aħna, apparti ħa nerġa' nirrepeti, min jieħu l-insulina, għax f'dak il-każ min jieħu l-insulina importanti li anzi ma jsumx, tajjeb, però mill-bqija, meta aħna insumu, meta ngħidu bejn tnax u sittax-il siegħa, jiena ħa nastjeni mill-ikel u minn dak ix-xorb li fih iz-zokkor u anke ħalib, Hemmhekk qed inżomm l-insulina baxxa u dan qed jippromwovi f'ġismi illi jiena nkompli naħraq aktar xaħam żejjed. Tajjeb? Jiġifieri fih ħafna vantaġġi anke ta' saħħa u apparti minn hekk anke biex intawlu ż-żmien u l-kwalità li aħna ngħixu bħala snin ukoll. Issa hemm min jgħidlek no pain no gain, ħrafa oħra, jekk inti mhu ġuħ jew mhu ġuwa, m'għandekx għalfejn tagħmel exercise dak il-ħin jew dak inhar. Anzi, kemm hu importanti illi jekk inti mhu ġuħ titkellem ma' fiżjoterapista, iktar milli ma' tabib, ħa nirrakkomandalek fejn jidħol uġigħ tal-exercise speċjalment ma' fiżjoterapista, ħalli jagħtik parir sew. B'kull rispett lejhom, naf ħafna tobba illi jagħmlu ħafna ġid, hemm oħrajn illi għal kull raġuni jgħidulek mur imxi jew mur għum, Ħu second opinion, tkellem daqsxejn mal-fiżjoterapista tiegħek. Dak il-persuna studja gradwa fuq hekk u jista' jiggwidak aħjar għall-injuries jew għall-uġigħ illi għandek inti. Għax le, il-mixi u l-għawm mhuwiex is-soluzzjoni għal kollox kif hawn min jagħtina jew jipprova jagħtina l-impressjoni. Imma il-kelma no pain, no gain Hija ħrafa. Jekk inti muġugħ jew muġugħa jew b'dak li qed tagħmel qed tweġġa' ieqaf immedjatament. Effort huwa tajjeb. Pain mhuwiex tajjeb assolutament. Mela, dik kellimniha wkoll eħe tal-aħħar u waħda kbira di. Hemm min jgħidlek illi l-weights huma għal body builders. Tajjeb mela jekk inti ħa tuża l-weights ħa tinbena anke jekk inti mara. Ħrafa totali. Jistgħu jgħidulna l-body builders stess X'tip ta' dieti speċjali għandhom huma, il-volum, l-ammont ta' ikel li jieklu u anke it-tip ta' training intensiv li jagħmlu, apparti affarijiet oħrajn, biex huma jispeċjalizzaw fl-isport tagħhom. Serraħ rasek, sinjur, sinjura, illi jekk inti t-target tiegħek huwa biex titla' fix-xaħam u biex iżżid it-toning, Il-weights ħa jgħinuk mhux ifixkluk u m'intix ħa tiġi tidher qisek bodybuilder jekk ma tixtieqx. Ħadd ma jiġi qisu bodybuilder bi żball. Di importanti ħafna li nifhmuha għax dak li semmejna li jgħidulu resistance training jagħmel ħafna u ħafna u ħafna ġid u b'dawn il-ħrejjef Nistgħu nagħmlu ħafna iktar ħsara milli ġid. Mela, round-up ta' kollox, m'hemmx għalfejn tiekol kull tliet sigħat, m'hemmx għalfejn titrenja fix-xemx, m'hemmx għalfejn illi inti titrenja ta' kuljum, xi ħaġa li forsi ma tantx semmejnieha. Kemm jgħinek anzi jekk inti tipprogramma illi tgħid ħa niekol bejn wieħed u ieħor fi tmien sigħat fil-ġurnata u l-ideali s-sittax il siegħa l-oħra jew tal-inqas bejn tnax u sittax jiena qatt nieqes mill-ikel waqt li żidt fl-ilma, waqt li żidt forsi fit-te, fil-kafè iswed, nerġa' ngħid, bla zokkor u bla ħalib. U kemm hu importanti li meta għandna l-uġigħ nieħdu parir ta' fiżjoterapista, mhux inkomplu nżidu mal-uġigħ. U biex anke nsemmi punt ieħor tal-aħħar, m'hemmx għalfejn tagħmel l-exercises ta' kuljum, ħrafa li trid tittrenja kuljum. Anzi, jekk nagħmlu mqar, nofsija kollox. minn ta' l-inqas darbtejn fil-ġimgħa, idealment forsi anke tlieta, bħalma nagħmlu aħna in New Better Life mill-istudio tagħna in-Naxxar, u saħansitra għandna anke ħafna membri li jsegwu s-sessions tagħna online live mid-dar tagħhom fuq Zoom jew jagħmluhom recorded fi x'inhu komdu għalihom. Nofsija sura ta' nies imqagħad darbtejn fil-ġimgħa, idealment forsi tlieta jew erbgħa ħa jagħti riżultati tajbin meta akkumpanjat bi pjan ta' l-ikel sura ta' nies. U x'inhu pjan ta' l-ikel sura ta' nies? Mhux ibbażat fuq xi diet food, tajjeb, jiġifieri da xi ħaġa ppakkjata li jgħidlek dan huwa ikel tad-dieta, imma meta jkun ikel naturali. Iktar m'huwa qrib in-natural, iktar m'huwiex ġo bott jew ġo pakkett, iktar normalment huwa aħjar. Immorru għall-ikel naturali, fil-gżira tagħna imbirkin b'ħafna ikel Mediterranju, jekk irridu, tajjeb, Dan ħa jagħmlilna ħafna ġid mhux għad-dehra biss u kontra x-xaħam biss, imma tajjeb ħafna għas-saħħa tagħna u tal-familja tagħna. Nawguralek il-ġid. Jiena Matteus Grasso minn A New Better Life.